Сәлам дуслар, бүген 19 май Татарстан Республикасы матбугаты көне. Шул уңайдан барлык коллегаларымны бу бәйрәм белән котлыйм. Сезгә иҗади уңышлар телим һәм илһам чишмәгез беркайчан да саекмасын. Һәм бүген бәйрәм дип Татмедиа каршында махсус чара медиа пикник уздырыла. Биредә бүген төрле редакциядән җыелган журналистлар, танылган кешеләр булачак һәм бүген мин аларны бераз сораштырып алачакмын. Беренче эш урыннары кайда булган, иң уңышлы язмалары, Чын журналист нинди булырга тиеш һәм башка башка сораулар. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Киттек! Дуслар, бу минем коллега Илгизә, яшь журналист. Э, Кепкасында күренгәнчә Шәхри Казан журналисты. Сиңа ничә яшь Илгизә? Миңа 19 яшь. Син ничә яшьтән бирле журналистика өлкәсендә эшлисең? Журналистикада мин 10 сыйныфтан бирле эшлим дип әйтә алам. Әйдә әле сөйләшик әле синең журналистикада булган берәр инде бик кызык яисә бик күңелсез вакыйга турында. Андый вакыйгалар көн саен диярлек булып тора инде һәр чарада. Аларны теге минутында, моментында истә калдырасың да, аннары соң онытасың. Мәсәлән, менә язма турында оныттың, ә редактор сорый, андый булган бармы? Минем пресс-конференциягә 2 минут калганда 8 каттан очып төшкәнем бар. Ничек соң, канатларың өзелмәдеме? Өзелмәде, әмма фотога төшергән Татар информ фотографларына бик зур рәхмәт. Минем фотолар анда чәчләрем булайга тегеләйгә ошып беткән иде. Әле ул фотолар әле дә Татар информ сайтында бар. Шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә инде аларга. Безгә, я журналистларга уңышлар һәм киләчәктә нәкъ менә без булачакбыз. Менә мондыйлар. Амин дигән. Амин. Дуслар, бу кешене инде бөтенегез дә таныгансыздыр инде. ТНВның генераль директоры Илшат абый Аминов. Илшат абый, бәйрәм белән ничек кәефләрегез ничек? Бәйрәм рухы. Кәефләр бүген бик әйбәт, бик кәефләр бүген бик әйбәт, чөнки менә э, коллегалар белән очрашу үзе бер гомер. Очрашырга кирәк, бәйрәм итәргә кирәк, чөнки безнең эшебез дә авыр. Менә эшебез бик кирәк кешеләргә, шуңа күрә без аны җиткерергә тиеш һәрвакыт. Үз үзебезне мактамасак, кем мактар? Әйе. Ишат абый, мин бүген менә журналистларны сораштырам. Менә әйтегез әле, менә сез инде журналистикада ничә ел? Вот миңа 20 сез инде миннән күбрәк именно журналистикада. Мин журналистикада 50 ел. Бу димәк 2 мин. 10 яшьтән башлап, әйе. Пионерстан программасынан башлаган идем, 10 яшь булган, 10 яшь тулгач. Илшат абы аңлашыла, менә журналистикада төрле хәлләр була. Менә булдым берәй инде хәл, менә хәзер дә аны искә төшергә авыр, оят һәм менә инде шундый яшь чакта бәлки. Э, яшь чакта күп хәлләр булды инде. Мәсәлән? Аны озак бит сөйләргә. Ә, Мин криминальный э, яңалыкларда эшләгән идем. Ул чакта инде теге хаман теге кешене Ничектер эмоциональ яктан командага барып җитәргә дип бер заманы чыккан идек бедеге э, железнодорожный юлына, анда бер кеше халәк булган, башын кискән поезд белән. Мин шул башын тоттым да, бу кешене кем таныган, шуны шалтыратыгыз телефоннардан дип, шулай итеп чыктым. Хаман шуңа менә гаҗәпләнәм, ничек шулай булганмындыр дип. Мин дә шуңа гаҗәпләнәм. Рәхмәт, Илшат абый һәм сездән журналистларга бер киңәш. Журналист һәрвакыт профессионал булырга тиеш. Дуслар, менә бәйрәм булуына карамастан, журналистлар үз эшен дәвам итә. Шуларның берсе яшь журналист, Татаринформ журналисты Энҗе Габдуллина. Энҗе, әйтәле син журналистика өлкәсендә инде ничә ел әйләнәсең? Так, беренче курстан алып, 2018 елда укырга кергән идем. Менә шуннан бирле, инде 5 ел китте, Аллага шөкер. Энҗе, ни өчен журналист һөнәрен идеаль дип санам була, әйтәле? Минем э, шундый идеаль сорауга шундый идеаль җавап бар. Бөтен җирдә дә җавап бирә торган бит. Чөнки э, анда бөтен төрле өлкәдә дә эксперт булып була. Мәсәлән, бухгалтер буласың килә икән, бухгалтер булып карыйсың. Йөзеп карыйсың килә икән, йөзеп карыйсың, очып карыйсың, очучы буласың килә икән, очып карыйсың анда. Көрәшеп карыйсың килә икән, көрәшеп карыйсың. Шуңа күрә шундый теге төрле яклап кызык булгангадыр инде идеаль. Ә ни өчен журналист һөнәре идеаль түгел? Ял юк. Менә хәтта бәйрәм вакытында да эшләп утырырга туры килә. Әйе, бөтен кеше ял иткәндә без эшлибез. Менә шунысы бар инде. Бер карасаң кызыкта, икенче карасаң кызыкта түгел сыман шикелле күк тоела. Шулай да без Алла бирсә эшебезне дәвам итәчәкбез. Бәйрәм белән сине Энҗе, рәхмәт бик зур эшеңнән бүлмим. Дуслар, журналистлар арасында иратлар бик күп түгел, шулай да алар бар һәм бик сыйфатлы эшләр. Менә шуның мисалы Рифат абый Каюмов. Рифат абый, сез журналистика өлкәсендә ничә ел эшлисез? Өч ел була. Була. Чөнки аңарчы башка өлкәдә эшләдем. Нинди? Э, шул мәгълүмат чаралары белән бәйле, ләкин дәүләт оешмаларында, шул матбугат үзәкләрендә. Рифат абый, менә сезнеңчә журналист эшенең Нинди плюс һәм нинди минус яклары бар? Әйдәгез, өч плюс һәм өч минус. Әйдәгез, минус якларын санамыйк инде бүген. Әйдәгез, саныйк инде. Плюс яклары. Э, менә э, шәхси яктан үсү бик нык, икенчесе танылу, э, өченчесе менә шул җәмгыятькә инде файда китерәм дип, шуның белән илһамлану һәм тагын бер плюс ягы дип әйтим инде, менә без журналистлар бик күп йөрибез бит, бик күп кешеләр белән танышабыз, районнар Безнең кругозорның арты. Менә шул яклар өстенлек. Ну, минус дигәч, инде, ну, гаилә ягыннан катлаулырак инде, мәсәлән, гаилә кешесенә бит э, чыгып китү, э, кичләрен язырга кирәк, срочность белән андый вакытлар бар. Алар турында уйламыйсың инде, шул журналистик профессия сайлагач, шул плюс якларын гына уйлыйсың да алга таба барасың.

Аралашалар, менә шул аралашу бәйрәме һәм хөрмәт бәйрәме. Яхшы, рәхмәт һәм менә сезгә баш мөхәрриргә буларак сорау бирәсем килә. Менә чын журналист нинди менә сыйфатларга ия булырга тиеш? Әйдәгез, өч сыйфат. Оператив, зарланмый торган, Һәм курыкмый торган. Дуслар, Зилә апа Сабантуй һәм Салават күпере журналларының баш мөхәррире. Ә, Зилә апа, сөйләгез әле үзегезнең журналистика өлкәсендә беренче эш урыныгыз турында һәм нәрсә белән ул сезгә истә калды? Э, бу бөтен бер кеше өчен дә сер түгел. Минем беренче эш урыным с- журналистка ул Салават күпере журналы. Әти, э, әтием Зиннур Хөснияр танылган журналист. Бу журналны Миңа өч яшь булганда булдырган, инде имеш синең өчен эшләдем дип әйткән булаймы? Һәм шул журналны укып үстем һәм ул мине шулай алдалап кына, ялганлап кына укып бетергәч, монда үзе тартып китерде һәм мин инде хәзер монда 15 елга якын әтиемнең дәвамчысы булып, балаларыбызга иң матур, иң төсле, иң әйбәт, иң шәп Салават күпре журналы чыгарып, әле инде Салават күпре журналын укып беткән, инде дәү үскән егетләргә, кызларга без Сабан туй журналын чыгарабыз. Бу инде тарихи Безнең басма, чөнки ул 1924 елда ышанасызмы? Яшь Ленинче газетасы буларак чыга башлый һәм аны безнең әби бабайларыбыз түгел, аларның әби бабайлары да укыган име. Ә хәзер инде безнең балаларыбыз да шуны матур итеп Журналны укый алалар. Әйе, рәхмәт Зилә апа. Менә эш вакытында бер инде кызык ситуация, менә аеруча истә калган бармы бер инде анда? Яисә косяк мал хәрничек атыйлар аны теге. Менә шу шулар гына истә кала бит инде башлар. Эшләр һәр көнне ул косяклар. Һәр көн иртәдән башлап кичкә кадәр без балалар белән ә балалардан көтмәгәндә теләсә нинди сюрприз көтергә мөмкин әйме? Ул салаватиклар дисең, үзләре бер мәзәк, алты бала белән без теге ютубны яулап маташабыз әйме э, шуңа күрә алар ис китмәле күп безнең эфир вакыты җитмәячәк э, беләсезме э, баштан мин бик борчыла идем нидер хаталар китсә ялгышсак ә хәзер мин моңа бик теге кул селтәп кенә карыйм теге әлбәттә мөһим хаталар булмасын әмма кем эшләми Менә шуның гына хаталары булмый. Э, хаталар эшли-эшли өйрәнәбез, остарабыз. Журналистларыбыз да шулай ук теге үзләренең осталыгын баета гына, менә шулай эшли-эшли генә өйрәнеп була э, журналистик эшенә. Ярар, рәхмәт бик зур сезгә, Зилә апа. Бәйрәм белән, дуслар!